Khrih ah pumkhat a simi nulepa ulenau nan dihlak Victorian Chin Baptist Church in kan in don hna. Nan theih cio bantukin Chin Christian Council in Australia a voihnihnak civuipi cu kan neih thluahmah cang. Hi civuipi ah theih awk a haumi hna cu atu theihternak ka van in tuah hna lai. Civui tuahnak hmun cu Oxley Christian College ah a si lai i a umnak cu fifteen to forty nine Old Melbourne Road, Chirnside Park, VIC three one one six a si lai. Melbourne nichuahlei a ummi a si i Marunda Highway cungah ummi a si. City lei in a rami paohpaoh nih cun Eastern Freeway nan rak zulh lai i Marunda Highway nan luh hnu ah Chansai Park Shopping Centre park hlan ah kehlei ah a pialmi lam a rak si te lai. A hmunhma ah parking za li leng a ummi a si i car park duty a ṭuanmi hna nih an in tawlrel te hna lai. Civui zulhphung hna cu a tanglei bantukin an si lai, pakhatnak, zu, beer, wine, khaini, kunya, kumpawng ti bantuk din, zuk le hmawm a ngah lai lo. A pahnihnak, ahohmanh a bu in siseh, pumpak in siseh civui chungah thilzuar a ngah lai lo. A pathumnak, pumh dih paoh in ṭuanvo a ngei lomi pawl cu haw chungah tantak le um a ngah lai lo. A palinak, tlun inn theih lo le theihter loin hawikom inn ah rawl ei le zan i a ngah lai lo. A panganak, motor accident, sikvornak kongkau le a dangdang cozah phungphai he aa pehtlaimi ah lampial kongah siseh, palik zung, biaceih zung ti bantuk kongah holhlehpiak si loin nangmah aiawh in ṭuanvo kan in lakpiak lai lo. A paruknak, civui tuahnak hmun ah thil pakhatkhat na siarem lomi a um ahcun a rannak in information center ah thawng theihter colh a si lai. A pasarihnak, na tlun inn kongah siseh, dinei kongah siseh na siarem lomi a um a si ahcun nangmah na pastor asilole nawlhruaitu pakhatkhat sinah theihternak na tuah lai i amah nih civui committee sinah a rannak in theihternak a tuah lai. A pariatnak, civui program chungah rian khinh lomi nih i chawhvah in video le hmanthlak khua a ngah lai lo. Civui chungah ken a herh dingmi hna cu a tanglei bantuk hin an si lai. Mah le mah pumpak i theihternak caah ID, driver license ti bantuk i ken ding, a pahnihnak Medicare, a pathumnak pumpak hmanthil, haṭawlnak, hmaipiahnak ṭapmuihnak ti bantuk pawl ken ding an si lai. Inntek nih ṭuanvo lak ding hna cu a tanglei bantuk hin an rak si lai. A pakhatnak, na khualtlung caah thaithawh zanriah caan hman tein na pek hna lai. A pahnihnak, na khuatlung nih pumhcaam hmaan tein an phak khawh nakhnga caah donthlah na tuahpiak ṭhan hna lai. A pathumnak, na khualtlung caah ihnak, chantling, puan, ihphah ti bantuk na serpiak hna lai. A palinak, na khualtlung nih nangmah chimter loin tlun in a hlam lo a si ahcun hlathlainak na tuah lai. A panganak, na khualtlung nih Khrihfa nunzia he siseh, civui phungphai he aa kalhmi siseh, dawhcah loin a um maw, pakhatkhat serem lawngnak tete a um a si ahcun civui committee sinah theihternak na tuah colh lai. Khualtlung theihtle hna cu a tanglei bantuk hin an si lai, a. Khualtlung theihternak, Khrihfabu kip cio nih civui a ra kho dingmi min list vialte kha January ni hleinga hlan ah VCBC civui committee i hruaitu a simi Pastor Mang Shwe sinah email in mangshwe at gmail dot com ah kuat cionak lai kan in nawl hna. Bili tlun import nan si lai. A voihnihnak CCCA CVP ah Victoria State chungin Melbourne nitlaklei in a rami nan si ah state dangdang in a rami nan si ah tlun import nan si lai. Hika hmun ah hotel le bangla i riahnak tuaktannak a har caah atu bantukin khua tlung kan in phawtnak hna hi a si. Innkhat ah minung pali tluk in kan in phawt hna lai i nan tlunnak inn cio ah siarem tein nan um khawhnak hnga caah rak timhcia ding in kan in sawm hna. Khualtlung Center hna cu a tanglei bantuk hin a rak si lai. A. Victoria State chung in Australia Zophei Church, Pu Van Ceu in Vict Chin Baptist Church, Pu Ceih Bik in Lautu Baptist Church Pu Hre Ling in Mara Chin Christian Church of Victoria Pu Thla Uk in Melbourne Chin Baptist Church Pu Van Lal Naih in Melbourne Chin Church Pu Van Kung Ling in State dangdang in Adelaide Chin Christian Church Pu Nawl Iap in Brisbane Chin Church Pi Siang Pen in Emmanuel Chin Church Western Australia Pu Kong Awi in Cove Thaba Chin Christian Church Pu Thla Cung in Perth Chin Baptist Church Pu Sai Cung Hnin in Western Australia Chin Christian Church Pu Caw Uk in Queensland Chin Christian Church Pu Tluang Hei in. Theihternak, Melbourne nichuahlei in ai tel dingmi Khrihfabu paohpaoh cu mah inn ceu in civui nan rak zawhnak lai kan in sawm hna. Civui program hna cu a tanglei bantuk hin a si lai, cacawn ni nga ni, pakhatnak DA meeting, a caan zinglei suimilam pakua in zanlei suimilam panga tiang. A pahnihnak thimnak election, a caan zanlei suimilam pali in zanlei suimilam panga tiang, hi meeting ah Officers Council thimnak le Department Officers thimnak a um lai. Cacawnning a zan pumh, a caan zanlei suimilam pasarih in zan suimilam pakua le cheu tiang, hlohruaitu VCBC Praise and Worship, pumhhruaitu Pastor Mang Hre, VCBC, Sermon Rev. Sai Lian Thang, MCC, hramthawk thlacam Pu He Tu, MCBC,

Cacawn niruk ni cam hmannak, a pakhatnak civi-onnak opening ceremony, Master of Ceremony Miss Bawi Ṭhahnem, Australia National Anthem saknak, thlacamtu Rev. Japheth Lian, donghnak hlaremh VCBC Church Choir, onnak le ribbon tannak Rev. Doctor Dennis Shu Maung, CCCA President, guest speaker Mister Chin Ṭhan, VMC. Zingpumhnak, a caan zinglei suimilam pahra le cheu in suimilam hleihnih tiang hlahruaitu VCBC Praise and Worship, pumh hruaitu Pastor Peng Ling, hramthawk thlacam Rev. Thomas Mung, hramthawk thlacamtu Pu Khuang Mang, Sermon Rev. Nawl Cung Lian, solo Dawt Cuai Meng, Sui Ngun Rem, Pastor thlacamnak Pastor Ngun Thawng Lian, hlaremh MCC le CEC, Perth, Quartet WACCC, thluachuah petu Rev. Jafeth Lian. Chun pumhnak dih in tlun inn hlam ti loin inntek VCBC nih chun caw dangh a si te lai. Chun cawnpiaknak, zanlei suimilam pakhat in thawk a si lai. Cawnpiaknak cu hmun li in ṭhen a si lai. Rev. Jafet Lian cawnpiaknak ah Christian Faith and Sexuality, Rev. Doctor Dennis Shu Maung cawnpiaknak ah Church Leadership and Administration, Rev. Doctor Si Khia cawnpiaknak ah Christianity and Culture, Rev. Nawlcung Lian cawnpiaknak ah Spiritual Renewal in 21st Century hna an si lai. Cawnpiaknak dih in group ceihhmaiṭinak cu zanlei suimilam pahnih le cheu in pathum le cheu tiang neih a si lai. Cu dih hnuah group presentation cu zanlei pathum le cheu in thawk a si te lai. Cacawn niruk ni zaanpumnak cu zanlei suimilam pasarih in thawk a si lai i pakua le cheu tiang a si lai. Hlahruaitu VCBC Praise and Worship, pumhhruaitu Miss Mang Thluai MCC le Pu Biak Za Lian VCBC, thawhlawm thlacam Pu Van Biak Thang PCBC, Special Solo Sui Za Hliang, Dawt Hlei Hniang, Mary Kim, Ngun Bor Chin, Lal Rem Ruat, Special items cu Khrihfabu pakhat nih item pakhat cio rak i timh a si lai. Donghnak thluachuah petu ah Rev. Doctor Dennis Shu Maung. Zarhpizing pumhnak cu zinglei suimilam pahra in thawk a si lai. Hlahruaitu VCBC Present Worship, pumhhruaitu Pastor Cung Hnin, ACCC, hramthawk thlacamtu Pu Chan Peng, CHCCF, Thawhlawm thlacamtu Pu Than Hlau, BCC, Sermon Rev. Doctor Dennis Shu Maung, MCC, Solo, CCCM, LCCM, VCBC, Zapi ca thlacam Pastor Lian Hlun, LBC, Songdrama, CBC le ACCC, cun hruaitu thar thlacampiaknak zong a um lai. Group song LBC le BCC, Choir, ACCC le WACCC thluachuah petu Rev. Zarhpi chunpumh cu zanlei suimilam pahnih in pali tiang a si lai. Hlawhhruaitu VCBC Praise and Worship, pumhhruaitu Pi Thla Iang ACCC, hramthawk thlacamtu Pu Hram Hmung CEC, thawhlawm thlacamtu Pu Van Bawi QCCC, sermon Pastor Bawi Cin, WACCC, solo WACCC le ACCC, zapi ca thlacam Rev. Lal Bik CCCM, Group sawng CBC le CHCCF, Choir PCBC le LBC, thluachuah petu Rev. Doctor Si Khia. A donghnak bik zampumnak cu zanlei suimilam pasarih in thawk a si lai. Hlawhhruaitu VCBC Praise and Worship, pumhhruaitu Pastor Tluang Mang AZC, hramthawk thlacam Rev. Vahbi MCCV, thawhlawm thlacam Pu No Ling CEC Western Australia, sermon Rev. Arong Kung CBC.

CCCA kongah siseh pehtlaih na duh ahcun amah sinah a tanglei bantuk in pehtlaih khawh a si lai, email shumaung@yahoo.com Rev. Jafeth Lian, Amah cu CCCA-i Secretary a si i VCBC ah pastor zong a si. Civui kong he pehtlai in inntek Khrihfabu lei in siseh, CCCA lei zong in siseh ṭuanvo ngeitu a si. Amah sinah pehtlaih na duh ahcun a tanglei bantuk in pehtlaih khawh a si. jafetlian at gmail dot com Pastor Mang Hre, Amah cu civui inntek Khrihfabu VCBC nih civui committee hruaitu ah an thimmi a si. Civui tuahnak kong ah inntek le ṭuanvo vialte ah ṭuanvo ngeitu bik a si. Civui kong he pehtlai in pakhatkhat pehtlaih na duh a si ahcun a tanglei bantuk in pehtlaih khawh a si lai. Manghre at gmail dot com.